Helo bawb a chroeso nôl i Taro gyda ni a wel heddi ni'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau'r un ar ddegfed o fai 2026 a ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i gael sialens yr wythnos a ni'n mynd i gael gair bach o gyngor jyst i'n helpu ni drwy'r wythnos. Croeso mewn ysbryd, gewn ni please ysbryd egni'r wythnos. Ar egni'r wythnos yw'r cerbyd ryfel. Nawr mae'r cerbyd yn symud yn gyflym, ok? So pan mae'r cerdyn mewn dod lan mewn darlleniad, fi'n gweud, right, mae pethau'n symud mlaen yn gyflym, ok? Felly bod pethau'n newid, felly bod chi'n mynd lawr trywydd gwahanol yn eich bywyd, ok? Llwybr wahanol falle, ok? Ond, a mae hwn mynd i symud yn gyflym. Ond, achos bod e'n gerbyd rhyfel, mae fe hefyd yn dod â buddugoliaeth, oce? Okay? So mae buddugoliaeth yn dod i chi pan smudwch chi mlaen ar rhywbeth wythnos yma, oce? Okay? Diolch ysbryd. Gawn ni please ysbryd sialens yr wythnos, sialens yr wythnos yr un ar ddegfed o fai. Oce. Okay. A sialens yr wythnos yw'r dau o ffin. A fi'n werthin fan hyn. OK, achos chi wedi cael y dwy gardyn hyn, mae angen i chi symud mlaen a mae dewis gyda chi pa ffordd i symud ymlaen. OK? Gyda'r dau o ffin, mae dewis gyda chi. Dewis gyda chi i aros fel i chi nawr, yn aros yn neud beth bynnag chi'n neud gyda'r person chi gyda, beth bynnag yw e, OK? Allwch chi aros le i chi neu gallwch chi gymryd, gymryd y cam a cymryd y ffon arall a symud mlaen. A pan symudwch chi mlaen, bydd y byd gyda chi yn eich dwylo, oce? Okay? Gallwch chi wneud beth bynnag i chi moyn, os newch chi'r dewis i symud mlaen. So mae ysbryd yn gweithio ni wythnos yma, mae angen i chi wneud y dewis na'r wythnos yma, oce? Okay? Dechreuwch wneud y dewis na'r o fel chi'n mynd i symud mlaen gyda'ch bywyd, oce? Okay? Dyna neges ysbryd fyna. Oce, okay, diolch ysbryd. Gewn ni dy air di o gyngor am yr wythnos, please. Dy air di o gyngor. Oce. Okay. A beth sydd gyda ni yw brenhines y ffin. Fi'n fi, dwliau brenhines y ffin, oce? Okay? Achos mae'n gweud bod ni yn dechrau camu mewn i egni sydd yn bositif iawn, sy'n danllyd iawn, okay, sy'n cael ni fynd. Okay. Mae'n arweinydd cryf, okay, a mae'n berson rili really brydferth. Okay. So mae'n mae rhoi mas egni golygus neu egni positif. Okay. A dyma'r cerdyn sydd gyda chi. Gallwch chi camu mewn i'r egni yma wythnos hyn. Okay. Felly, mae hwn yn neges lyflu i chi. Mae'r ma neges mae'n gweithio fi wythnos yma, cyn bod ni hyd yn oed yn eglurhau dim byd, oce? Okay? Be sy'n gyda chi wythnos yma yw mae angen i chi symud mlaen mewn rwy ffordd yn eich bywyd. Mae angen i chi wneud y dewis i symud mlaen yna yn, yn lle sefyll yn stond, a wedyn byddwch chi yn egni brenhines y ffin fan hyn, sy'n egni, fel fi'n gweud, cryf, cadarn, egni prydferth, mae hon yn gwybod beth mae moyn, okay? mae'n maethrin pethau, mae'n greadigol. Okay? So falle byddwch chi'n neud rhywbeth creadigol fan hyn sy'n mynd i wneud i chi dimlo fel brenhines y ffin fan hyn. Okay? Sy'n os, chi, os ych chi'n dyn fenyw neu unrhyw beth arall, mae hon yn egni benywedd yn dymewn sydd yn creu pethau, sydd yn greadigol, sydd yn danllyd, ok? A mae'n egni fel... Mae, mae'n egni... Um, chi'n gwybod yr, beth maen nhw'n gweud yn Saesneg, fel chi'n cael mach o glow-up, ok? Dyna'r egni sy'n dod o brenhines y ffin fan hyn. So mae'n egni lyflu, ok? Ok, beth fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i eglurhau rein, ok? I weld os gewn ni neges bach, tyma bach mwy twfwn am yr wythnos. Allwn ni please ysbryd eglurhau cerbyd ryfel fan hyn. Oce. Waw, oce, mae'r cerdyn sydd wedi dod mas yw marchog a bentacle fan hyn, oce? Mae marchog a bentacle yw'r unig farchog sydd ddim yn symud yn gyflym, oce? So mae ti'n mynd bach o... Uh, ti'n mynd bach o angytuno fan hyn yn yr, yn yr egni, oce? Chi moyn symud mlaen falle, ond mae angen i chi wneud e gam wrth gam, oce? So mae hwn mynd i ddigwydd yn gyflym i chi, ond mae rai chi wneud popeth gam wrth gam. pidwch uh, torri mas un o'r camau sydd angen i chi wneud, oce? Okay? Dyna'r neges fyna. So, er bod pethau'n mynd i symud mlaen yn gyflym i chi, newch yn siŵr bod chi'n wneud pob ran o'r symud mlaen, os yw hwnna'n gwneud synwyr. Fel, os ych chi'n dechrau swydd newydd, wedwn ni, right, mae angen i chi wneud siŵr na bod chi wedi gorffen popeth sydd angen i chi orffen yn eich swydd chi nawr, er mwyn symud i'r swydd newydd mae heb feddwl, o, dylen ni fod wedi gwneud hwnna neu hwnna. Newch popeth gam wrth gam ac smidwch mlaen, oce? Okay? Dyna'r neges fyna. Oce, okay, diolch ysbryd. Gewn ni plis eglurhau'r dau o ffyn yma, plis, ysbryd. Oce, okay, ni'n eglurhau'r dau o ffyn gyda'r deg o ffyn. Okay. Mae'r deg o ffyn yn gweithio fi bod chi wedi bod yn cario lot ar eich cefen yn ddiweddar. Okay. Mae lot o gyfrifioldeb wedi bod y chi, chi wedi bod yn wneud lot gormod, oce? Okay? A'ch sialens chi nawr yw wneud y dewis i symud mlaen o hwn, oce? Okay? Fi'n gwybod bod cyfrifoldebau gyda ni gyd, oce? Okay? A mae rai pethau ni ffili gadael fynd, ond mae rai cyfrifoldebau i ni'n weithiau roi ar yn hunain, okay? a sy'n rhaid i chi wneud y pethau yna. Okay? Gallwch chi gael fwy o amser i wneud pethau arall, okay? ond mae rhaid chi wneud y dewis fan hyn i wneud yna. So newch y dewis, eich sialens chi yw gadael peth o'r pethau yma i fynd nawr er mwyn i chi symud ymlaen i ran nesach bywyd chi, okay? a steffio fyny rhegni hyn sy'n Hyfryd, oce. Diolch ysbryd. Gefn ni plîs eglurhau brenhines y ffin de, plîs, os agor dy ti weid. Oce, a beth sydd gyda ni yw gwas y ffin. Mae'r egni ffin trwyddo hwn gyda chi, oce. Felly mae'n gweithio fi bod chi'n neud rhywbeth sy'n greadigol, rhywbeth llawn pasiwn, um, gallai fe fo'n swydd neu beth bynnag, oce. Ond on mae lot o basiwn fan hyn, mae lot o egni tân gyda chi wythnos yma, oce. Okay? Mae gwas y ffin yn gweithio fi bod rwy gyfle newydd falle creadigol yn dod mewn i chi, neu chi'n mynd i glywed newyddion am rhywbeth creadigol, falle cyfle i wneud rhywbeth. Mae'r gwas y ffin fan hyn yn egni ifanc tanllyd, ok, sy'n moyn joio, sy'n moyn mynd mlaen ar rhywbeth. A gallai fe fod, pan chi'n neud y dewis yn i adael pethau i fynd, fan hyn, gadael peth o'r cyfrifoldebau i fynd, fel eich bod eich bywyd chi, ti'n bach mwy ysgafn fan hyn, ok? Byddwch chi'n timlo mwy iach o achos na? Okay? Byddwch chi'n teimlo bod fwy o egni gyda chi neu pethau arall, byddwch chi'n teimlo mwy ifanc yn eich hunan, okay? a os nag ych chi'n teimlo mwy ifanc yn eich corff, gallwch chi teimlo mwy ifanc yn eich meddwl, okay? bydd fwy o egni llon yn eich bywyd chi fan hyn. Okay? Diolch ysbryd. Oce, okay, so dychwn ni ar hwn nawr mewn cwpl o wahanol ffyrdd. Fi'n gweld i lot o chi um, busnes neu gyrfa neu swydd yw hwn, oce? Okay? Mae angen i chi symud mlaen o beth i chi wedi bod yn neud nawr, a chi'n mynd i symud mlaen yn gloi, ok? Ond newch yn siŵr bod chi'n neud popeth gam wrth gam. Newch yn siŵr os oes, um, os oes cytundeb i arwyddo, newch yn siŵr bod chi'n darllen pob rhan cyn bod chi'n arwyddo fe. Pethau fel yna, ok? Pidwch gadael pethau mas. Newch yn siŵr bod chi'n neud yn siŵr bod chi'n gwybod pob rhan o bopeth a bod chi'n neud popeth yn iawn, ok? Pidwch um, Pidwch gadael mas un o'r camau er mwyn mynd yn gloi, oce? Okay? Byddwch chi'n mynd yn gloi ta beth gyda'r cerbyd rhyfel, oce? Okay? Newch yn siŵr bod chi'n gwneud popeth yn iawn a gam wrth gam. Wedyn eich sialens chi wneud y penderfyniad i symud ymlaen at y peth newydd yma, felly at y cyfle newydd yma yn eich gyrfa, felly at y busnes newydd yma, felly bod chi'n newid eich busnes rwyfaint, oce? Okay? Ond mae angen i chi gael gwared peth o'r pethau sy'n tynnu chi chi lawr er mwyn bod chi lli wneud hwn. A wrth bod chi yn wneud yr penderfyniad mae i symud ymlaen gyda'ch bywyd, bydd hwn, bydd yr bydd yr cyfrifoldebau yma a'r pwysau yma sydd wedi bod arno chi yn dechrau ysgafnhau. Okay. Wedyn, byddwch chi'n symud mewn i wedyn i rôl le chi yn arweinio, okay? felly gallech chi fod yn arweinydd tîm neu rhywbeth, neu gallech chi fod yn gyfarwyddwr o rhywbeth, okay? beth bynnag, gallech fe fod unrhyw beth fel yna. Okay? Ond chi'n mynd i dimlo yn really great wrth wneud hwn. A mae fe'n mynd i roi egni tanllyd i chi, egni ifanc, egni llawn pasiwn i chi yn eich gwaith. Okay? So mae hwn yn lyflu, ond mae angen i chi symud ymlaen ar un wneud rhywbeth ti'n mynd bach yn wahanol wedyn ni. Neu so mae fi'n gweud wrth neb bod chi fi wastad gweud, so mae fi'n gweud wrth un o chi am gadael swydd. Ond mae angen i rwy newid i ddigwydd fan hyn yn eich bywyd chi, oce? Okay? Yn wedyn ni yn eich gyrfa chi fan hyn, os taw gyrfa sy'n bwysig i chi wythnos yma, oce? Okay? Diolch ysbryd, reit, os drychwn ni ar hwn fel cariad wedyn ni, mae cariad newydd chi newydd ddechre, chi moyn symud mlaen yn gloi, a mae'r egni mynd yn gloi, ond mae rhaid chi wneud siŵr bod chi'n cymryd popeth gam wrth gam, oce? Okay? Sym rhaid i bopeth fod yn gyflym, oce? Okay? Ond mae'r egni mae'n gweithio chi. Chi'n mynd i gael fuddugoliaeth pan mae'n dod i, i cariad, oce? Okay? So, pidwch becso am symud mlaen yn gloi. Mae pethau'n symud mlaen, ond newch yn siŵr bod chi'n symud mlaen cam wrth cam yn iawn, oce? Okay? Mae dewis gyda chi neu, felly bod doi gariad um, yn rhywun i'ch bywyd chi, mae rhaid chi ddewis un o'n nhw. A er mwyn wneud y dewis, mae rhaid chi gael gwared y pethau sydd, sydd yn tynnu chi lawr o'ch gorffennol fan hyn, oce? Okay? Mae angen i chi gael gwared y pwysau yma sydd ar eich cefen chi o felly perthnasau o'r blaen, oce? Okay? Mae rhaid chi gael gwared hwnna nawr fel eich bod chi gallu wneud y dewis i symud mlaen, oce? Okay? at y cariad newydd ma, a byddwch chi yn edrych yn ffantastig, ok? Chi yn rhoi egni mas ar y foment sydd fel trydan, ok? Dyna'r egni me. Mae chi'n rhoi egni tanllyd mas, ok? Mae lot o bobl mynd i ffensio chi ar y foment, ok? Hyd yn oed os mae chi'n teimlo'n gret, mae'ch egni chi'n gret, ok? Hyd yn oed, fe fi'n gweud wrth pobl, os na gyn nhw'r person mwyaf golygus yn y byd, ok? Os i nhw'n rhoi egni positif mas, egni llawn hyder mas. Mae, mae hon yn frenhines hyderus, oce? Okay? So, byddwch chi gallu camu mewn i'r egni hyderus yma. A wrth bod chi'n rhoi yr egni yna mas, mae pobl yn dod ato chi bwys, oce? Okay? Os rowch chi, felly bod chi ddim yn tymlo fel, fel y person mwyaf golygus yn y byd, ond os ych chi'n rhoi egni positif, egni hyderus mas mewn i'r byd, mae pobl mynd i ddod ato chi. Chi'n mynd i fod yn berson mae pobl mynd i moyn. Mi mas de, ok? I bod de. A bydd, bydd hwn yn ei chi dimlo'n ifanc. Gallai fod cariad newydd yn dod mewn i chi sy'n ti'n mynd bach yn ifancach na chi fan hyn, ok? Neu os nad yn nhw'n ifancach mewn corff, fel fi wastad yn gweud, gallai nhw fod yn ifancach mewn meddwl, ok? So drychwch mas am rwy'n ifancach na chi sy'n berson creadigol, sy'n berson tanllyd yn dod mewn i chi fan hyn, ok? Os ych chi mewn perthynas yn barod, mae'ch berthynas chi yn symud mlaen. Fe wneud chi wneud rhywbeth gam wrth gam. Uh, mae angen i chi wneud dewis yn eich perthynas pinne i adael peth o'r pethau chi'n neud i fynd. Mae peth o'r pethau chi'n neud pinne taw, uh, mynd mas lot yw e, neu um, beth bynnag chi'n neud, oce, okay, mae angen i chi ddod â balans newydd mewn i'ch berthynas chi fan hyn, oce. Okay? A mae'r dewis gyda chi wneud, a mae'r dewis gyda chi aros i wneud y pethau yma sy'n tynnu chi lawr o hyd, neu gallwch chi symud mlaen o'na gyda'ch partner, oce. Okay? A bydd hwn yn neud i chi dimlo cymaint, cymaint yn well, a byddwch chi'n teimlo'n rili really dda yn eich perthynas o achos wneud na, oce. Okay? Os drychwn i ar hwn de, fel um, iechyd, wedyn ni, mae'ch iechyd chi yn symud mlaen yn dda ar y foment. Mae rhaid chi wneud siŵr bod chi'n gwneud popeth gam wrth gam. Felly bod chi wedi cael llawn driniaeth yn ddiweddar neu rhywbeth a chi jyst yn timlo'n gred a chi jyst moyn mynd, mynd i wneud popeth nawr, oce? Okay? Ond byddwch, byddwch yn wyliadwrus, oce, okay, bod chi ddim yn mynd rhy gyflym, achos mae rhaid chi ni siŵr bod chi'n iawn a wneud pethau gam wrth gam. Mae'r dwyll gyda chi yn eich iechyd fan hyn i gael gwared y pethau oedd yn tynnu chi lawr yna, oce, okay, rhaid chi felly a problemau iechyd meddwl, felly uh, mae rhaid chi trio cael gwared y pethau yma sy'n drwm arnoch chi, oce? Okay? Fel eich bod chi'n gallu gwneud dewis nawr i symud ymlaen a fod mwy positif gyda chi eich hun. A byddwch chi'n teimlo'n ffantastig, oce? Okay? Wrth bod chi'n neud y pethau yma. Oce, okay? byddwch chi'n teimlo'n ffantastig a byddwch chi'n teimlo'n ifanc eto. So mae fe'n egni lyflu iechyd fyna. Mae chi iechyd chi yn gwella fan hyn fi'n teimlo, ond mae rai chi adael peth o'r pethau sy'n tynnu chi lawr i fynd er mwyn i chi iechyd chi cael dod yn well. Okay. Arian wedyn ni, mae'ch arian chi yn symud mlaen yn gloi, felly bod rwy gyfle do mewn, yn do mewn yn gloi i chi i wneud lot o arian. Newch yn siŵr bod chi'n wneud popeth gam wrth gam, fel wedys i gynharach yn beth di um, cytundebau a pethau, newch chi siŵr bod chi'n gwneud pob cam nhw, oce? Okay? Chi ddim ond teimlo'n drwm gyda'ch arian, mae'n amser i chi wneud rhywbeth newydd gyda fe nawr, oce? Okay? Felly bod chi'n rhoi arian mewn i rhywbeth, mae hwn mynd i ddod yn dda i chi, a chi'n mynd i dimlo yn arweinydd da ar eich arian, a chi'n mynd i dimlo yn really, really hapus a tanllyd am bethau chi'n gwneud gyda'ch arian. So mae arian yn edrych yn positif. Mae dyna llened mae i gyd yn positif wythnos yma, oce? Okay? beth bynnag sy'n bwysig i chi wythnos yma, mae'r ma, ma egni yn rili really dda, a chi'n mynd i gael egni cryf a cadarn a rili really tanllyd a llawn pasiwn, oce? Okay? So mae pethau'n edrych yn rili really dda i chi wythnos yma. Oce, okay. be fi'n mynd i wneud ar or i orffen y darllen, fi'n mynd i rhywbeth gwahanol heddi, fi'n mynd i gymryd rhifau i chi, oce? Okay? Neges rhife. Allwn ni gael neges rif i'r darlleniad yma, plis, i orffen y darlleniad, plis, ysbryd neges rif, plis. Oce, okay, a'ch rif chi yw 13, 13, neu 13, 13. A beth mae hwn yn gweud yw clirdeb, sibrydion yr yngylion, oce? Okay? Fel mae'r storm yn pasio, mae'r clirdeb

Chi wedi dod drwyddo'r storm a nawr mae'r awyr yn dod yn glir i chi. OK? Dyna'r neges fyna. Lyflu. Lyflu, lyflu, lyflu. Neges fyna i chi 13, 13. I orffen darlleniad wythnos yma. Gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad, bois. Mae darlleniad really lovely, really bositif wythnos yma. Chi mynd i symud mlaen yn gloi gyda rhywbeth, chi'n mynd i wneud penderfyniad i adael pethau sy'n tynnu chi lawr ar ôl nawr, fel eich bod chi'n gallu symud mlaen. Mae'n mynd i wneud chi dimlo lot mwy hapus, lot mwy ifanc, lot fwy, fwy tanllyd yn eich bywyd, oce? Okay? Dyna'ch darlleniad chi am wythnos ma, os chi wedi joio fe, cofiwch roi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel a rhowch neges i fi isod, dwlen i glywed wrthoch chi. Os oes diddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod, a tan tro nesa, joiwch yr wythnos a welai chi yn y darlleniad nesa.